Yym, ga i ofyn i ddechra, llaw fyny pwy sy wedi darllen hi? Un, dwy. Mae yna ni! Gret, yndi? A dyna ni, dyna ni'r oed yndan? Yym, 'chos peth 'di, Marian a fi yr un oed, oeddan ni'n coleg efo'n gilydd.

O'n i'n reit nyrfys hefyd achos pan 'dach chi'n ffrindia efo rywun ti'n meddwl 'God gobeithio bo' fi'n neud hwn yn iawn'. Felly ti'n rhoi dipyn o bwysa ond dw i'n neud yr un fath a dwi'n meddwl. Ond ma' hon 'di dechra, mae'n dechra ma'r bennod gynta yn y saithdegau dydi? Sy'n mynd i daro tant efo sawl un o'dd yn fyw yn y saithdegau pan ma'r criw 'ma o ffrindia i gyd yn genod ysgol a mi nath hwnna daro deuddeg go iawn o fi. Ond ma' gen ti lyfr yn fanna sy'n egluro lot am hynna does? Pan o'n i'n clirio yy rhyw dair pedwar blynedd yn ôl ddois i'r draws hwn! A be' ydi o, ryw fath o rough book oedden ni'n galw fo yr ysgol pan o'n i yma ers talwm yym lle o'n i 'di dechre fo fel dyddiadur ond o'n i 'di mynd yn mlaen i neud mathemateg a bob math a betha yno fo. A, wel, am brofiad camu nôl a cyfarfod y chi eich hun a fu, a ffeindio bod chi'm yn nabod y person yna o gwbl. O'n i tua tair ar ddeg, a wnes i ddim sgwennu, wnes i'm dechrau sgwennu o ddifri tan o'n i'n hanner cant. Ac o'n i'n gwybod bod fi wastad 'di bod isio sgwennu, ond do'n i'm yn sylweddoli bod o 'di bod yn uchelgais gyda fi ar un adeg. Yym, a mae gennym fi ffrindiau o Addysg y Brenhinol sydd ar eu ffordd ag yn hwyr, ac o'n i eisiau nhw fod yma i glywed y bit yma yn enwedig, achos mae'n siŵr fydd hyn yn newyddion iddyn nhw hefyd. Yym, un yy gwaith cartref o'n i wedi gael oedd sgwennu stori am wneud fy ffortiwn. A dyma be sgwennish i. Ond ni faswn i yn gwneud fy ffortiwn fel y mae fy ffrindiau yn meddwl gwneud. Mae Twy am fod yn actorion enwog.

Fy hoff nofelwr i yw T. Roald Hughes. Fyswn i'n ysgrifennu am yr oes y bu T. Roald Hughes yn byw ynddi. Er nad ydw i erioed wedi byw yn yr oes honno, yr wyf wedi darllen llawer amdani y blynyddoedd cyntaf y ganrif hon. Cyfnod dwytha fy hun. Mae fy nain yn deud llawer am sut o'dd pobl yn byw ers dalwm hefyd. Mi fyswn i sgrifennu dau neu dri o nofelau llwyddiannus, a wedyn fyswn i'n ennill y gadar neu'r goron yn yr ysgol hefyd! Wel, os yw e dwi'n methu barddoni am y mowent, yy, o'dd honna'n uchelgais o'dd byth yn mynd i gael ei wireddu. Ar ôl hynna, fyswn i'n gneud fy ffortiwn yn ysgrifennu.

Edrychodd Gwawr i fyny gan wthio cydyn hir a'i gwallt melyn o'i llygad yn ddiamynedd. Dim ots faint o ham neu hairspray bydde hi'n ddefnyddio, na'i gwallt ddim aros yn ei le fel gwallt ei arwres, yr actores Farrah Moses Meeches. A deud y gwir, edrychai'n gyfycach i Noddy Holder mewn band dwed, er na fasa'r un o'i ffrindiau'n meiddio dweud hynny wrthi. Lle ti 'di bod? gofynnodd Iola, oedd newydd gyrraedd gwaelod cae'r ysgol, lle'r oedd gwawr Sioned a Lunda'n disgwyl amdani. Does 'na mond chwarter awr tan y gloch! O, 'na rwbath ma' raid i fi 'neud, atebodd Iola, mewn llais llawn dirgelwch. Gollyngodd ei hun ar y gwair wrth ochr ei ffrindiau gorau, cyn neidio nôl i fyny gan wylltio'n Awtsh! Blydi dafad poethion! O, raid i chi ddod i ben pella'r cae! Oedd, atebodd gwawr yn bendant, gawn ni lonydd yn fan'na.

Cafodd y ladd dros goesau heirio'r gawr ei chyrraedd, gan rwbio ei choes lle gafodd ei ffigo. Bu bron i ddifadwy dros Sioned, y pedwerydd aelod o'r Fab Four, oedd wedi ymestyn o'i blaen i gasglu dail tafol. Tybed y goes yma? medda Sioned, gan rwbio'r ddeilen yn erbyn y cochni oedd wedi ymddangos ar goes Iola. Mae 'na ddail tafol yn tyfu wrth ymyl dal y poethion, bob tro! O chwarae teg i natur, y rhai anti dod efo'r gwenwyn, meddai Olaf ddiolchgar. O, mae 'di cael teimlo'n well yn barod. Wel, ta waeth ta, lle oeddach chdi? Mynnodd Gweld. Eisteddai fo ac edrych o'i chwmpas i wneud yn siŵr nad oedd neb arall wedi gweld, cyn estyn rolyn o bapur o'i bag. Syllodd ei ffrindiau ar y rolyn â llaw chwilfrydedd. Be 'di o? gofyn y Sioned yn awyddus. Dad, roliodd Iola y papur yn ofalus i ddatgelu poster! A syrthiodd tair ceg yn agored mewn syndod. Ohh! Ti rioed di dwyn hwnna o'r coridr tu allan i dosbarth English? gofynnodd Gwawr. Nodiodd Iola. Ohh! Ww, ges i'm copsan naddo? gofynnodd Linda yn bryderus. Naddo siwr. Neb o gwmpas. Mae'r athrawon i gyd yn staff room yn cael eu smoc ar ôl cinio. Atebodd. Dechreuodd Linda ugian crio. O, paid â dechra eto! Gorchmynnodd Gwawr. O, mae hyn mor drist! snuffiodd gan chwi ef yn ei llawes, am yr hyn oedd ar ôl o'i hancês bocad, ar ôl sychu dagrau gynharach. Tragic! ochneidradd Sioned, gan frathu ei gwefus isaf oedd wedi dechrau crynu. Cododd Iola'r poster at ei wyneb a rhoi cusan iddo. Mark, druan, neith o byth get it on eto, meddai. Mo 'di cael i snob gola, swtha Sioned, wrth ddarllen y geiria oedd wedi ysgrifennu dan lun o'r canwr pop Mark Bolan o'r band T-Rex. Mark would rather kiss the bottom of a bird cage than a girl who smokes. A nesh i rioed smocio. Oherwydd y Roedd y newyddion fod y canwr pop wedi ladd mewn damwain car yn oriau mân y bore hwnnw wedi cyrraedd yr ysgol ers amser y brêc boreol, a doedd yr un o'r merched ddim wedi canolbwyntio ar y wers fathemateg a ddilynodd. O, sbia dal ydi o bechod! Ocneidiodd Sioned. Dio'm rili teg fi a deud y gwir, cyhoeddodd Gwawr. Well gen i ger y German. O mae hwnna'n ddigon tebyg, efe wallt cowls twyll, neu fel 'na. Ella wir ond mae Geraint yn Gymraeg yndi? A mae gen i fwy o jans i gyfarfod o na rhyw ganwr pop o Loegr. A, a sôn am snogio, meddwl Linda, oedd wedi ei chwythu ei thrwyn a gwthio hancres yn ôl iddo i llawes ei siwpwr, ti'n barod am y noson fawr, Iola? Dechreuodd Iola rowlio'r poster i fyny a'i wthio nôl i'w bag gan osgoi llygaid ei ffrindiau. O paid wir, dwi swp sal. Ar ôl misoedd o naill llygid llong a'r meic tu crwn, oedd flwyddyn yn hŷn na hi ac yn byw y tu cefn iddi, roedd wedi gofyn i fi fynd allan am ddêt y noson honno. Ella fyddwn i eisiau snogio ar y dêt cyntaf, ychwanegodd. Ei chawl oedd yn dechrau curo'n gyflymach, dim ond wrth feddwl am y peth. O bydd, siwr! meddai Gwawr yn wybodus. Fel un oedd eisoes ar ei thrydydd cariad, câi ei ystyried yn arbenigwr am faterion carwriaethol.

Linda Griffiths! Gafaelai'r gwawr yn ei dwylo. Ti 'di cael dy snog gynta, a heb ddaetho ni! gofynnodd, gan edrych i fyw i'r llygad. Tynnodd Linda ei dwylo'n rhydd, a dechreuodd gwrid steinio'i bochau. Naddo, siŵr! Sweet fifteen and never been kissed, medda Sioned gyda ochenaid. Yn meddwl mwy amdani'i hun nag am Linda. Tada! Cyhoedda Iolan uchel gan Dorian ei traws, Sbïwch be' arall sgin i! Trodd y lleill y sylw tuag ati. Roedd hi wedi tynnu porc pei fawr allan o'i bag ac yn dal o'i blaen fel trysor, un o specials Dad! Roedd tad Iolan cadw siop bwtsiar yn y pentra ac roedd ei borc peis yn inglo drwy'r fro. Ti 'di bod yn dwyn eto, naddo? gofynnodd Linda bryderus. Naddo, tad! Wel, ddim yn union. Fel mod i cholli hi. Ac eniwe, dwi'n gweithio digon calad iddo fo benwthnoesa i haeddu porc pie bob hyn a hyn. Pwy isio dan cyntaf? O, dim fi, diolch. Dwi'n gwasio fy ffigr, medda Gweld. Oedd yn naturiol, ffit a phenna, ac yn gallu bwyta unrhyw beth heb roi ons ymlaen. Gymera i dy siâp di ta, medda Iola. Oedd o fychan a chrwn ac yn malio dim am y peth. Tra gyrwyddai'r pedair ar eu bowlio ar y gwair yn mwynhau eu porc pei, dechreuodd gwawr fyfyrio. Pythefnos yn brin o'i ben-blwydd yn 30 oed Mag Bowen. Tydi hynna ddim oed i farw. Nag ydi, cytunodd Sioned gan deimlo'n euog ei bod hi 'di anghofio amdano fo ar ôl gweld y porc pei. Dwi'n meddwl na mi fodd fyw i fod yn 30, gyfyngodd Gweld. Blydi hel, gnawn gobeithio, y bychan Fiola. Lle fyddan ni, tybed? gyfyngodd Gweld. Stopiodd y tair arall fwyta, ac am eiliad, diflannodd pob un i fyd arall, byd dieithr, ymhell yn y dyfodol. Linda, dorrodd y tawelwch. Wel, mae'n siŵr y byddan ni gyd wedi prodi ac efo llwyth o blant. O na, fydda i ddim, protestai'r Wylfa. Dw i'm eisiau plant, ond dwi 32, er enghraifft, ga i riteirio o ngyrfa fel actores? Achos fydda i wedi gwneud fy fortune, darlings! Chwifiodd ei ffordd Pei yn yr awyr yn ddramatig. Mi ddown nôl o Lundan, lle fydda i wedi bod yn byw er mwyn bod yn agos i'r West End. Neu Efrog Newydd, achos fydda i wedi bod yn perfformio ar Broadway, i fama, i fagu fy mhlant yn Gymraeg. Oh, Efrog Newydd, medda Linda. Oh, gawn ni ddod i aros efo chdi. Cewch siŵr dal o efo'ch fflaits chi? By rhaid i mi gymryd amser i ffwr o waith yn yr hospital. Och, ai'm traffarth, achos fi fydd y matron, medda Siona. Be amdanach chdi, gweld lle fyddi di? Caledodd wyneb fawr am ennyd, cyn ateb, a thinc chwerw i llais. Yn bell o fama, gobeithio. Ac yn sicr ddim yn byw mewn tŷ cyngor. Oedodd. A driw difriwiolodd ei thôn. Rhaid i chi addo un peth. Beth bynnag ddigwyddith, mi fydden ni dal yn ffrindia.

Oeddwn yn gwybod bod ti'n sgwennu am ferched yn eu hoed a'u amser, achos dan ni'n cyfarfod nhw nesaf pan maen nhw yn y flwyddyn lle maen nhw'n dathlu pen blwydd pwysig, fel dan ni'n eleni yn wneud, ie. Felly, o'n i jyst eisiau gofyn, ydy dy ffrindiau di wedi bod yn nervous ynglŷn â...

Mae'r un o'r ffrindiau, so na, cymeriadau dychmygol ydy'r rhein i gyd, ia, ond bod nhw i gyd yn 60 yn y flwyddyn mae'r rhaglen wedi osod. Un broblem o'r nofel yma ydy spoilers, lle dan ni'n mynd i drio bod yn ofalus i beidio adael y gath allan o'r cwd yn orfodol, dan ni'n siŵr o hynny rywfaint, ond elli di roi disgrifiad o merched Manon y Fab Four heb Rhoi gormod. Ok mae gennych chi gwawr yr un oedd yn well gen i ger y Jarman. Yy erbyn hyn mae hi'n ddarlithydd yn Brifysgol Mangor, mae hi'n sengl, mae'n byw wrth y môr, mewn tŷ mawr crand a mae bywyd hi yn edrych yn berffaith. A wedyn mae gennych chi Iola, yy fi oedd yn actio am chydig bach a mi ddoth hi nôl yy pan ath hi thad hi'n wael a rhedeg y siop bwtsiar. A mae hi'n byw rŵan yn y siop bwtsiar sydd wedi cael ei droi yn gaffi yn union cyn Covid. A mae hi efo mike tu crwn, 'di hynna ddim yn spoiler, mae o'n reit amlwg, mae o'n tlodi y, y bachgen i chariad cynta. A wedyn mae gennych chi Sioned sydd wedi cael ei reit anodd, um, mae hi wedi ysgaru, a do mi ath i nyrs, ond mi oedd hi'n matron ar gartra gofal. ac yn ystod cyfnod covid ma' hwnna wedi deud arni hi a mae di gadal a mae hi mae'n gwarchod i wyrion bach rwan. Ag yn ola ma' gynnon ni Linda. Wel ma' Linda wedi gorfod gadal i gwaith hefyd i warchod ond i warchod i mam sydd yn fethedig a di dod i fyw ati hi. Felly yym sgyn hi ddim llond tu o blant un mab gath hi yn y diwedd fel mae bywyt hi di newid yn eithriadol yn y flwyddyn ers i i mham i ddod i fyw ati nhw.

Achos ma' 'na betha yn 'i. Dio jyst am ferched yn 'i oed a'i hamser. Achos rhan o'r gwenu ydi rhoi dy hun yn sgidia rywun arall 'de. Felly d- ma' 'na betha 'di codi yn hon lle o'n i'n me'wl, nesh i'm meddwl am hynna. Wel da iawn. T'mo' ma'n fel, a waeth mi ddeutha ti we- t'mo' Iola? Yr un sy 'di neud drama? Ia. Yn Aberystwyth? Ia.

Sydd ddim yn wir amdani. Mae'n medru canu. A ddim hyd yn oed gallu canu. Mae'n gallu canu rili da, so ella swn i wedi licio bod yn hi, achos yn anffodus, gofynnwch chi mlaen ti. Pan o'n i'n oceiro yna y fenga, pan o'n i'n yn canu iddo fo, hwian gerddi, ond ta fabi oedd yn mynd shush mum! A dwi eisiau ganu cân i Meilir yn car gennau, a doedd yn wybod be oedd Proclaimers i fod yn ganu, ac

Yy tasa gennyf sbydar ec y pres o gennym nhw stalwm. Mynd i New York. Mynd oh dwi pedair actores oed Rhian in New York. Wow. Felly mae hwnna'n arwain fi at y cwestiwn tasa gennyf sbydar ec y pres pwy fysa ti'n dewis

O ti wedi cael chydig o ddarllethion yn y gofal? Wel, traffer mwya oedd mod i wedi gosod hi yn yn y cyfnod, yn y dyfodol mewn ffordd, cos nes i gael comisiwn i sgwennu hwn, diolch i Cyngor Llyfrau, yn syth ar ôl y clo cyntaf do, ni, so Cyngor Llyfrau yn gefnogol iawn i awduron. A dyn, o'n i'n gwybod er, erbyn hynny bod eisiau sgwennu amdan, ond o'n i'n mynd i osod o yn dechrau chwefror dan i fe.

wedi troi'n wahanol a do'n i'n gwachad y newyddion yn, yn awchus i weld a mi oedd popeth wedi gweithio allan, maen nhw yn mynd yn mynd yn y cyfnod yna i Efrog Newydd. Ond on pethau bach sy'n hidro awdur hefyd, fatha mae Iolan hoffi canu a mae hi'n bloeddio caneuon allan bob hyn a hyn. A o'n i'n gwybod bod chi ddim yn cael defnyddio geiriau caneuon

i ddisgwylio mewn Gymraeg. Efrog, so dyna pam oedd dweud Efrog Newydd, Efrog Newydd, ar gan New York, New York. Sorry, cro, fi'n mynd dewis, di ddim yn swnio'r cystal na di. A gorau fi dynnu allan rhyw linell o'n i'n rili isio, um, ac arall i wylio yn Gymraeg, ond dim quite yn union cyfieithiad, pan nhw'n rhaid o trwy Google Translate. so, rhyw arall eirio, so bethau bach fel la oedd yn hintro fi.

Ac yn y lle dod i fyw yn fyw i mi a'r gwesty, mae gwesty rhwng bach yn, ie, mae'n dweud ddim mwy. Ond dwi'n rhaid i bod mewn gwesty fel la, roi o fel la. Uh, so, uh, ffrwyth ymchwil ar y cyfrifiadur, a ro'n i wedi bod yn Efrog Newydd ac ro'n i wedi dotio y lle, a yn ymateb i Efrog Newydd i ymateb y, y, y cymeriadau, dwi'n gwir, mae o'n le. So, a sefais ydych chi sydd wedi bod? O, lot o, dach chi'n gwybod yn eich, mae'n nuts fi, mae'n just nuts, dwi'n gwybod sefyll yn Times Square a just chwerthu. Achos o'n i just, dwi wedi gweld o'n gymaint ar teledu, ti'n gwybod bod chi'n nabod efo'r newydd, ac oedd o'n llai nag o'n i ddisgwyl. A, a o'n i just yn, o, mam bach, mae lle mae'n holl o'n nuts. So o'n i'n falch o wedi roed o mewn llyfr.

Doedd dim hud dros y cownter ac anifeiliad oedd ganddo law i syniad be oedd i'w wneud. Syrthiodd ei cheg yn agored pan sylweddolodd ei fod yn sniffio rhywbeth oddi ar y cownter drwy bapur ugain doler wedi rolio am dim. Cocên? Dim ond ar y teledu wedi gweld y fath beth. Trodd Davina ati a chynnig peth o gwdw gwyn iddi. Canodd i olaf, roedd o'n dychryn. Acian! No thank you, meddai.

O Georgia bach I think it's time we went back to the hotel Oh we'll miss tomorrow Oes i too big completely Edrycha Georgia chydig yn siomedig The night is still so young protestio Uh but we're not And I would have usually been asleep for a good two hours by now meddai yma. Ar ôl addo byddwn nhw'n galw heibio Bragdy, Davina, Mason a mynd ar daith efo Loretta a chael conwed a hisan gan Lotta Balls ei hun. Roedd yn amser troi yn ôl a westy rôl ar la. Oh, dwi'n caru New York! medda Sioned wrth garu a gamu ar y palmant. Y munud nesa, rhoddodd sgrech wrth i bwff o sêr ddodi o'r twll manol yn y palmant, dechrau chwerthin yn afreolus ac ac yn ôl i sefyll uwch ei ben nes bod ei ffrog yn chwythu fyny o amgylch ei chwyniau. Sbia! Marwol yn fy nhrod i! meddai. gan sefyll fel y gwnaed yr actores yn y llun eiconig hon i Gylch y Grid Awyru. O Macha Kondylovsky a Jopan, gwyddo Linda, gan afal ymi a'i llusgo oddi ar y manol. Wrth i mi wneud syrthio fy nwy ar ei hyd ar y palmant a gorwedd ar draws ei gilydd, ychwaethu gymaint fel na allai nhw godi heb help Georgia. Ar Raiola, ddim helpu, gan ei bod hithau'n chwerthin heb gorfod hefyd. I think I better get you straight to bed, medda Georgia. Ar ol deg nos dad, Georgia, diolch yn fawr iddi am y noson na chawsom yr erioed mo'i thebyg. Eisteddod Linda ar eich gweddi gwely i ddechrau dan wisgo. O, dwi'n dil adra mate, Sir Ax, meddai, gan ei tynnu, ei rwlio belen a'i taflu ar draws yr ystafell i'r bin. O, lwcus na wel o blawd mi ar un hun nes ei ffwlio fi, ychwanegodd, cyn difrifelu, gobeithio bod hi'n iawn. O, a misio roi text i fi rhyw deirwr yn ôl, chi fod chi eisiau mater? Dwi'n meddwl am cesgu siom, mae siŵr maen nhw'n mynd â. Be di sŵn na? Mae'n dod o stafell molchi, meddai Iola. Cododd y ddwy a mynd at drws yr ystafell molchi. Roedd sŵn tuchan a'r hegi'n dod o'r ochr arall iddo. Sioned, galwodd Iola, ti'n iawn? Rwy'n sownd! atebodd Sioned yn anegwyl.

Cacan! Cacan ydy'n ateb i i bob dim. Cacan i ddathlu, cacan i ddeud sori, cacan i fod yn deimlo, cacan i godi calon, a wrth gwrs, cacan mewn blwydd, mae yna cwpl o cacan o'ch yn blwydd yn hon. A be nes i fynd arni a dewch gyfer chi heddiw oedd, fes ni, um, trio ail greu hon. Wel, Peter, dwi, dwi licio coginio, ond dwi ddim yn bobbin. Dyma hi. Mae'n hynny'n ddarn i chi wan. A'r gacan ydy, mae'r gacan yma. Dwi'n diolch i Alwen Fowler, nath y clawr gyda llaw,